नमस्कार मिथिलाक्षरक अभ्यास मे एखन धरि अपने सब हर्ष उकारक मात्रा के अभ्यास देखलहुँ पूरा वर्ण में जे से हर्ष उकारक मात्रा लगा के देखलिए तई में दू तरीका से बतायल गेल जे दू तरीका से मुख्य रूप से हर्ष उकार के मात्रा लगे छै एक त ई दू जकाँ आ दोसर ई त्रिभुजाकार रेखा एहि के अलावा किछु एहनो रूप बतायल गेल जाहिमे ई बताओल गेल जे हर सुकार के मात्रा लगला से ओकर रूपे परिवर्तित भऽ रहल- भऽ जाइ छै जेना देखियौ सर्वप्रथम क क मे पूरा रूप परिवर्तित भऽ गेल छै ख मे दू वाला मात्रा लागल छै दू जगह ग में त्रिभुजाकार घ में दू जका च में दू जका छ में जे छै से इएह जे लिखबै छलियै ओकरे एना कऽ कनि घुमा देने छी ज में त्रिभुजाकार झ में दू जका ट में दू जका ठ में दू जका ड जनरली बहुत कम उपयोग होइ छै तऽ ड कनि देखल गेलै लेकिन अगर पढ़तै तऽ ओहोमे दूए जकाँ लगेबाक छै

म में जे छै से अहाँ के जहन ई लिखे छियै तऽ एना के केलहुँ एकरा एना के मिला कऽ एकरे ऊपर में मिला देलियै मतलब ई लाइन टच करै छै यो में केना करै छै एना केलहुँ यो में ई रेखा टच नहीं करै छै म और यो में यह बेसिक अंतर तहिना यो र में ई वाला लगले एकरो रूप परिवर्तित भेले ल में त्रिभुज जकाँ व में सेहो रूप परिवर्तित भेले तालब विषय में जे छै त्रिभुज जकाँ मूर्धनी स के सेहो रूप परिवर्तित भ गेलै दंत स में जे छै सेहो त्रिभुज जकाँ लगलै ह के पूरा पूरा रूप परिवर्तित भ गेलै उ के मात्रा लगलै त तहिना अक्ष में सेहो जे छै से अहाँके रूप परिवर्तित भ रहल छै रूप परिवर्तित में दू जकाँ लागि रहल छै आ त्र में जे छै सेहो ई वाला जेना र में लगेलियै या ध में लगेलियै तेहन टाइप के डेट एहिमे लागि रहल छै तऽ आब जे छै से ई हर्ष उकारके मात्रा लगा कऽ किछु शब्द बनेबै से देखियौ सबसँ पहिने एगो शब्द देखियौ अपने सब बड़ा आम भाषा छै कुकुर तऽ कुकुर केना लिखेतै तऽ क के अहाँके बतायल गेल अछि तऽ देखियौ एना कऽ क भऽ गेलै क मे उ के मात्रा तहिना फेर क मे उ के मात्रा आ ई भऽ गेल अहाँके र ऊपरमे लाइन दऽ दियौ ई भऽ गेलै कुकुर तहिना तुषार तऽ तुषार देखियौ केना लिखेतै त मे ऊ के मात्रा जे बतायल गेल तऽ तू मे रूप त मे रूपे परिवर्तित भऽ जाइ छै एना जकाँ होइ छै तऽ त लिखू ऊपर में दियो आ स छै तो ई स केना लिखे छलिए एना के बनेबे छलिए या एहिमे एना के लाइन दै छलिए एहिमे आ के मात्रा लगबियो आ ई भऽ गेलै र ई भऽ गेल तुषार तहिना दुख देखियौ दुख केना बनतै दुखमे दमे केना लगबै छै उके मात्रा तऽ एना कऽ अनै छलियै तऽ एकरा एना कऽ बना कऽ एहिमे कऽ दै छलियै एहि भेलै द दू आ ख तऽ ख केना बनबै छलियै एना कऽ अनलहुँ आ एना कऽ कऽ देलियै तऽ भऽ गेलै दुख तहिना भुवन देखियौ भुवन केना बनतै भमे उके मात्रा दू तरीकासँ बतायल गेल अछि एकटा तऽ भ मे एना के लगबै छलियै एना के नीचा अनलहुँ एकरे एना के घुमा दै छलियै भ आ दोसर जे एना के अनै छलहुँ हेँ एना के त्रिभुज जकाँ लगा दै छलियै भ मे ऊ के मात्रा तऽ भुवन तऽ ई वाला जेना लिअ तऽ एना के अनलहुँ त्रिभुज लगेलहुँ ऊपर में डैन दे दिए व लिखबाक छै तऽ व केना लिखबै छी एना के लिखेलहुँ बनेलहुँ बिंदी देलियै आ न ल बनेबाक छै तऽ न एना कऽ अनलहुँ दऽ दियौ। ई भऽ गेल भुवन तहिना देखियौ मुरली केना लिखेतै म के बतायल गेल म आर य में डिफरेंस सेहो बतायल गेल म में की बतायल गेल छलैया जे एना के अनु एकरे सटवे जे छै एना के कऽ देलियै तऽ ई भऽ गेलै म आ य में एना के अनु आ एना के ओकरा लऽ जाउ ई कऽ दियौ तऽ य में उ के मात्रा म में उ के तऽ मुरली तऽ लिअ म बनाउ एना कहलहुँ मु र अन बनाओ र आ ल में ई के मात्रा लगते ई हो गई ल अहाँ के आ में ई के मात्रा लगा दी हो गई मुरली तहिना युवती देखियो तो य में उ के मात्रा लगे लिया तहिना देखियो युवती एना के डेढ़ दिलिए एना के बनेलो या सटेबाक नहीं छे डेढ़ में एना दिलिए यू आ व बनाओ रही जगह हो नीचा में बिंदी लगे छे यू व आ ती तो त में ई के मात्रा लगवा छे एना ई क दियो एना को डेढ़ द दियो ई लगा दियो हो गेले युवती तहिना एगो शब्द देखियो चुनाव चुनाव तो च में के मात्रा केना लगबै छलिए तो च बनेलो आ इहा में छे से एना के दू जगह लगा देलिए न लगेबाक छे न बनेबाक छे तो एना के न बनो चूना आ वो वो बतेबे कल हमरा रॉय जका होइ छै मैं बिंदी लगा देलिए हो गेलै चुनाव तो आइ अहाँ के मुख्य रूप से एहि में ई डाउट क्लियर अभ्यास कहि सके छिए मात्रा के अभ्यास में हर्ष उकारक जे छै ई तरीका लगबे वाला ई तरीका त्रिभुज वाला आ तेसर जे किछु रूप परिवर्तित भ जाइ छै सेहो बताओल गेल तकर बाद किछु अक्षर सेहो शब्द जे छै सेहो बना के देखायल गेल तऽ अपना मोने जाहिमे हर्ष उकारके मात्र लगा कऽ किछु शब्द लिखैके प्रयास करू आ जते छै एकरा जे छै से लगभग लगभग पूरा ध्यानमे राखू ताहि दुआरे पूरा बता देल गेल एक बेर पुनः बता दै छी क पूरा रूप परिवर्तित भऽ जाइ छै ख मे दू के जकाँ लगै छै ग मे छै से त्रिभुजाकार लगै छै घ मे दू जकाँ लगै छै च मे जे छै से दू जकाँ लगै छै छ मे जे छै से दू जकाँ लगै छै ना क ज मे त्रिभुजाकार आ झ मे दू जकाँ

प में त्रिभुज आकार फ में जे दू जका ब जे पूरा पूरा रूप परिवर्तित भ रहा है ब बिल्कुल च जका भ जाए एना के पहले च बनाओ बिंदी दियो ई ऊपर में चंद्र बिंदी दियो दू लगा दियो ये भ गए ब पूरा रूप परिवर्तित भ गए भ के तऽ बताइए देलहुँ दू तरीका छै आ म जे छै से म बता देल गेल जे एना के बनबै छै पहिने एकरे सटबै जे छै से बना दै छै तऽ म मे उ के मात्रा लागि गेलै आ य तऽ य आ म मे बिल्कुल अंतर छै से कनी ध्यान राखब य मे ई लाइन नहि सटै छै ठीक आगा य के सेहो रूप परिवर्तित भऽ जाइ छै

दोसर एगो तरीका सेहो बतायल गेल छलै एना कऽ बनबै छलहुँ हेँ एकरा एना कऽ दै छलियै इहो हो गेलै हँ लेकिन एहिमे जे छै से हर सुकारके मात्रा लगाके बाद रूपे चेंज भऽ जाइ छै ई हो गेलै हर्षमे हर आ हर सुकारके मात्रा ह मे तहिना अक्ष आ त्र के सेहो बतायल गेल त्र मे रय जकाँ लगेबै आ अक्ष मे छै से दू जकाँ लगेबै तऽ आइ जे छै से अहाँके हर्ष उकारक मात्रा समाप्त भेल